F'temp mill-aktar xitwi u b'xita niżla bil-qliel u bla jeda, il-Papa Benedittu 16 nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju 2007 iddikjara l-ewwel qaddis Malti San Ġorġ Preca, il-fundatur tal-Mużew. Liebes il-pjaneta li ngħatatlu bħala rigal mis-Soċjetà tal-Mużew stess, il-Papa Benedittu ddikjara li wara li ħsibna fit-tul u tlabna l-għajnuna ta' Alla u smajna l-parir ta' ħutna fl-Episkopat, niddikjaraw bħala qaddis lill-Beatu George Preca. Ngħodduh fil-lista tal-qaddisin. u nistabbilixxu li fil-Knisja kollha jiġi meqjum mal-qaddisin.
Kim dan il-kliem li l-Papa mat-tokki tal-għaxra u nofs ta' filgħodu iddikjara lil Dun Ġorġ Preca qaddis. Kliem li ntlaqa' b'akklamazzjoni liema bħalha u b'ċapċip mingħajr weqfien mill-eluf ta' pellegrini Maltin u Għawdxin preżenti fi Pjazza San Pietru. fosthom mijiet ta' membri tal-Mużew. Ġurnata qabel, is-Sibt filgħaxija, madwar 4,000 Malti konna fil-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma għall-veglia ta' talb li saret bil-Malti. mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech.
Il-maltemp li ħakem Ruma matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd, issokta fl-għodwa kollha tal-Ħadd. Iżda minkejja x-xita bil-qliel li niżlet, ħafna kienu dawk li sfidawha. Imgezzin fi ġgieget tax-xita u taħt l-umbrelel, ħafna minna bqajna hemm sal-aħħar tal-quddiesa. B'kollox, fil-Vatikan, konna madwar 5,000 pellegrin Malti. Għalkemm kienet ix-xewqa ta' ħafna minna li l-kanonizzazzjoni ta' Dun Ġorġ issir f'Malta, kien fih sinifikat mill-isbaħ li l-kanonizzazzjoni saret fil-Vatikan, għax kanonizzazzjoni ta' qaddis hija att tal-Knisja universali. Minn dakinhar stess, San Ġorġ Preca seta' jiġi meqjum fid-dinja kollha bħala qaddis tal-Knisja Kattolika. Żgur li kull Malti li attenda ċ-ċerimonja tat-Tlieta ta' Ġunju ħass ferħ kbir hekk kif mal-faċċata tal-Bażilika Majestuża ta' San Pietru ra mwaħħal arazz kbir ta' San Ġorġ Preca. Għall-Maltin preżenti fi Pjazza San Pietru Din kienet okkażjoni unika, dik li jaraw l-ewwel qaddis Malti espost fi Pjazza San Pietru. Din il-ħaġa qatt ma setgħet issir Malta u fl-ebda post ieħor tad-dinja.
Dak li ġara fit-3 ta' Ġunju 2007 fil-Vatikan kien l-aħħar kapitlu ta' storja twila li bdiet 32 sena qabel. meta fit-13 ta' Marzu 1975 il-Papa Pawlu Sitta iffirma d-dokument li bih awtorizza lill-Arċisqof ta' Malta joħroġ id-digriet għall-ftuħ tal-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Dun Ġorġ. Wara li fit-28 ta' Ġunju 1999 kien ġie ddikjarat venerabbli, Dun Ġorġ kien beatifikat mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni waqt żjara memorabbli li għamel f'pajjiżna f'Mejju tal-2001. Xahrejn wara seħħ il-miraklu bl-interċessjoni ta' Dun Ġorġ, liema miraklu wassal għall-qdusija tiegħu.
Għalkemm il-funzjoni bdiet fid-disgħa ta' filgħodu, il-pellegrini Maltin kienu diġà bdew jinġabru barra l-gradi tal-Vatikan sa mill-ħamsa u nofs. Malli fit-tmienja nfetħu l-bibien, ħafna Maltin ġrew għas-siġġijiet ta' quddiem u oħrajn għażlu li jistkennu mix-xita taħt il-kolonni.
Fid-disa bdiet il-preparazzjoni li fiha nqraw sitt siltiet mill-kitbiet ta' Dun Ġorġ. Il-qari sar bil-Malti mill-Assistent Superjur Ġeneral tal-Mużew, bl-Ingliż minn soċju Awstraljan u bit-Taljan minn soċja Għawdxija. Il-qari kien ibbażat fuq ir-regoli tal-qaddisin li San Ġorġ Preca kiteb fl-1944. Huwa mhux biss ġabarhom, iżda kitibhom, għexhom u għaddihom lill-membri tas-Soċjetà tal-Mużew. Is-sitt siltiet kienu jittrattaw id-dmir lejn il-proxxmu, il-maħfra tal-idewwa, il-persuna ta' Kristu f'kull nisrani, il-ħidma ġenerali, ix-xbieha t'Alla f'kull bniedem, U kif tqanqal lil Alla?
Il-kant matul din il-preparazzjoni kien immexxi mill-kor tal-mużew li kien magħmul minn 50 element. Il-kant kien jinkludi id-Deus Noster, innu ta' tifħir lil Alla, miktub minn Dun Ġorġ. Is-Salve Papa Noster, tislima lil Papa, miktuba wkoll minn Dun Ġorġ. U salve Beate Ġorġi, it-tislima li l-Knisja tagħti lil Dun Ġorġ. Din kienet l-aħħar darba li tkanta l-kliem Salve Beate Ġorġi, għax minn wara l-kanonizzazzjoni il-kliem sar Salve Sancte Ġorġi. Il-kor kantajna wkoll fil-velja tas-sibt u fil-qoddisa tat-tnejn.
Iċ-ċelebrazzjoni propja Bdiet fl-għaxra ta' filgħodu, b'xita li ma waqfet xejn. Bil-qiegħda quddiem it-tribuna prinċipali kien hemm taħt l-umbrelel il-President tar-Repubblika ta' Malta, tal-Irlanda, tal-Filippini, tal-Polonja, il-Prim Ministru l-Kap tal-Oppożizzjoni ta' Malta, il-Ministru Franċiża tal-Kultura, il-Ministru tal-Ġustizzja Olandiż, l-Ispeaker u ħafna deputati Maltin. Il-Kardinal Portugiż, prefett tal-Kongregazzjoni għal kawż tal-Qaddisin, flimkien ma' Monsinjur Charles Cicluna, il-postulatur tal-kawża tal-Beatu George Preka, għamlu il-postolazju, jiġifieri talbu lill-Papa jiddikjara lill-Beatu George Preka qaddis. Wara litanija tal-qaddisin, il-Papa ddikjarah qaddis fost ċapċip u għajjat mill-folla preżenti. Iktar għajjatna milli ċapċapna, għax b'idejk imxarrba ma tantx tista' ċċapċap wisq. Għal dan, il-Kardinal wieġeb lura, Santità, f'isem il-Knisja nirringrazzja lill-Qdusija tiegħek għal din il-proklamazzjoni. u nitolbok tordna li tiġi pubblikata l-ittra appostolika dwar din il-kanonizzazzjoni li għadha kemm seħħet.
Imbagħad il-kappillan tal-parroċċa ta' San Gejtanu tal-Ħamrun, akkumpanjat minn żewġ soċi, Ippreżenta lill-Papa r-relikwija bid-demm ta' San Ġorġ Preca. Wara, Monsinjur Scicluna tela' fuq l-artal jirringrazzja lill-Papa li min-naħa tiegħu ħareġ idejh biex jgħannqu. Għal ħafna snin huma ħadmu flimkien fil-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi.
Fil-konċelebrazzjoni tal-quddiesa ħadu sem għaxar saċerdoti Maltin. Maġemb il-Papa kien hemm l-Arċisqof ta' Malta Paul Cremona, l-Isqof ta' Għawdex, l-Isqof Merċija, il-Prijur Ġenerali tal-Ordni Karmelitan, għax Dun Ġorġ kien Terzjarju Karmelitan, l-assistenti ekkleżjastiċi tal-mużew u oħrajn. Madwar 50 saċerdot ieħor Malti ħadu sehem fit-tqassim tal-Ewkaristija. Il-Vanġelu tkanta bil-Latin mid-djaknu Malti Mario Mangion. L-offerti lill-Papa twasslu mis-Superjuri Ġenerali tal-Mużew, Victor Delicata u Phyllis Falzon, flimkien ma' Amadeo Preca, membru tal-familja ta' San Ġorġ Preca.
Fl-omelija bit-Taljan, prinċipalment fuq it-Trinità Qaddisa, għax dakinhar kienet is-solenità tagħha, il-Papa Benedittu Sittax fisser kif San Ġorġ Preca, ħabib ta' Ġesù u xhud tal-qdusija, kien saċerdot iddedikat kollu kemm hu għall-evanġelizzazzjoni, u dan bil-predikazzjoni tiegħu. bil-kitbiet tiegħu, bid-direzzjoni spiritwali li kien jagħti, bl-amministrazzjoni tas-sagramenti, u fuq kollox bl-eżempju ta' ħajtu. Fi kliem il-Papa, San Ġorġ Preca huwa eżempju ħaj ta' kif għandha tkun ħajja qaddisa. Il-Papa semma l-frażi tant għażiża għalina, Verbum Dei caro factum est. u qal li dan kien il-motto li mexxa lil San Ġorġ Preca fil-ħajja kollha tiegħu u dan wasslu biex iwaqqaf La Società della Dottrina Cristiana, il-Mużew. Permezz tal-Mużew, qal il-Papa, San Ġorġ Preca ta lill-parroċċi tal-gżejjer Maltin servizz kwalifikat ta' katekisti preparati tajbin u ġenerużi. U għal dan, il-Papa rringrazzjana Grazie per il vostro impegno.
Il-Papa għal ukoll li San Ġorġ Preka kien saċerdot mistiku mimli mħabba għal Ġesu, il-Verġi Marija u l-Qaddisin. u rrefera t-talba li ta' spiss kien jgħid San Ġorġ Preca u li l-Papa ħeġġiġna ngħidu aħna wkoll u nagħmluha tagħna. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Fl-aħħar il-Papa talab li San Ġorġ Preca biex jgħin il-Knisja tkun leku fidil tal-vuċi ta' Kristu, il-Verb inkarnat.
Kien mument emozzjonanti meta fi tmiem il-Quddisa il-Papa Benedittu 16 kellem lilna l-Maltin bil-Malti. Qalilna
Maħbubin ħuti fi Kristu Maltin Għawdxin, il-paċi magħkom. San Ġorġ Preca huwa l-ewwel qibel kanonizzat tal-art ħelwa tagħkom. Huwa t-tieni missier tagħkom fil-fidi wara l-appostlu San Pawl. Huwa jitlob dejjem għalikom biex tkunu tassew ħbieb tal-Evanġelju. San Ġorġ San Ġorġ Preca jitlob għalina.